Thobela, Mošate, Madume ka moka ka mo gae mo lapeng gotlhe mo le lego gona. Ke a le dumediša le kgono ke le Doctor Makgabo gomme ke le amogela mo go semoya. Le kgone ke rata go dira di-question di-questions and answers ke arabe dipotšišo tša lena ba e le gore le na le dipotšišo ba e le gore ke di-comment fela and then ke ba le di-comment tša lena ke kgone go le leboga. eh go na le ba bangwe ba ngwale ka english so but ke tlo ke tlo no e ke tlo bala then ka ka ka ka ka e bolela ka sepedi then ka e araba ka sepedi molaetša wa mathomo o tšwa go easy yena a re thokoza gogo makgabo ke leboga video ya gago ya lekgono di-video tše go ntse o shera le rena a re karata ya mafelelo o yena o bolela ka daily prediction ye ke e dirilego a re karata mafelelo ye e, e rego clear your mind e bolela ka nna a re mesong ya letšatši la lekgono pelo ya ka be e robegile ge ke gopola ke ka motho e le gore o ile ke be ke go ke mo trusta ke mo trusta and ke, ke, ke sa bone tše a ntirago tšona Ke lekile ka dithapelo ka mekgwa e mentši gore ke ke mo ke mo lebalele ebile ke lebale dilo tšeo a ntirilego tšona. And-e ke a leboga gogo Makgabo, negative energy yeo e sepetše. Ke gore Morky wa re bontšha gore go na le motho e le gore o ile a mo kgopiša, a mo dira gampe and-e ke motho a bego a mo trust-a. so o thušitše ke thapelo go rapela mola kore tšhapelela e mo thušitše gore a kgone go lebalela mothola a mo tshwarele and then ga a kgonne go mo tshwarela then o kgonne gape le go lebala go tshwarela motho dilo tša o dirileng tšona then automatically dilo tšela o tlo di lebala go ka kgotse e le gore motlho mongwe go na motho o kgopišitše and then but wena ka mehla le go a ke nako tšengwe kgotse o ipotsa gore ke mo tshwaretše mara kgotse e le gore o e bolela ka molomo ga e tšwe mo pelong ga se o mo tshwarele ka nnete kgafetša kgafetša ntho la o dirileng yona e tla no fela e tla o kgone go lebala dilo tšela o dirileng tšona then go ra gore wena motho la ga se o mo tshwarele go tshwaretše motho automatically o tlo di lebala dilo tšela le go tšetle di ka no tlela mo monaganong e ka sebe ntho la gore di o tlela ka tsela e le gore di tlo go koša botlhoko e tlo no ba ntho la gore kore just o no gopola fela gore mare dilo di a diagale mare batho mare wa e bona kore ntho ela o no gopotsa gore o se ka lebala gore kana batho batho ba bangwe ba na le go ba so so ka baka la thapelo o rapetše pele a fetša kore a bolela le modimo le mangwele a gage a ba kgopela gore ba mo thuše ba mo fe maatla a tshwarele mothoki and then ba mo file maatla ka nnete and then o kgonne go tshwarela mothoki go tšwa boteng ba pelo ya gage that is why e bile a lebetše so and then di negative energy tšela di bego di tliša ke yona energy e kheya sekgopi sa nago le sona di sepetše ka mokana ga tsona gomme go ra gore dilo tše di botse di tla thoma go tla ka ra bophelo ba gage modimo o re re tshwarele bao ba re fošetšago gore le yena modimo a tla kgone go tlo re tshwarela ene le rena re gopole gore ka nako tše dingwe ge re dirile diphošo le pele ke ya go motho ola ke ya go mo kgopela tshwarelo ke rapele pele le nna then ke ke kore ke ke tshwarele ka ntho ele ke e dirileng motho ola kore ge ke tlo ke tshwarela gore a re ke accepta gore motho ola ke mo kgopišitše ntho ele ke e dirileng ga se ntho e botse and then ke kgopela tshwarelo go modimo and then ke mo kgopela re bile a mphe maatla gobane ke ya go yena motho yola ke ya go mo kgopela tshwarelo pele ke ya go motho yola ke ya go mo kgopela tshwarelo le nna ke tshwanetse ba ke ke kgopetše tshwarelo ke ke tshwaretše nna ka bosenna ka sebe sela ke se dirilego and then ga ke ke tshwaretše nna ka bosenna then ke kgona go ba le maatla a go faisa motho yola nka sebe le ditlhong ke tlo kgona go ya go motho yola ka mo kgopela tshwarelo ene le yena ga ke fitlha go wena o tlo ba boleta ka gore jaanong ge ke tla go wena ke tla ka kganya ya modimo

amen amen ke leboga message wa gago kanyane and then eh, ka kry-a message gape wa tswa go migan mafera yena a re amen amen ka fase ga um video ya thapelo ya letšatši thapelo ya tšatši ka tšatši and then le ena a bontšha re amen a bontšha le di-emoji mola tša dithapelo ya a bontšha gore ke nnete ee thapelo ke kotse thapelo ke bophelo thapelo ke kganya ge re na le thapelo ka gare ga bophelo ba rena ge re robala ka yona thapelo ra tsoga ka yona ra tlhwa ka yona dilo tše re di nyakang ka ra bophelo re kgona go di fitlhelela amen megan mafera ke leboga molaetša wa gago and then ka fase ga molaetša wa beke o ile gore ke o dirile ka ke wa di-13 to di-19 tša june 2022 ke yona weekly prediction

a batla a batlang go re fa bana ba rona ba bone mešomo okay a modimo a re fe tšohle a batlang go re fa bana ba rena le bona ba bone mešomo ee ke nthela gore modimo a re fe kore a re okeletše ka di-blessings a re okeletše a okeletše le bana ba rena dimpho bana ba rena le bona ba kgwetše mešomo ke ema le wena a buša a romela molaetša mongwe gape a re amen ke ema le wena mowe ke sele gore ka mohla ke ntho e tlhola ke bolela ke re ge re rapela re be specific re botse modimo mathata a rena re mo kgopeletse le gore re a di tlhoka modimo o tla re fa tsona amen ke na le molaetša o e le gore ka fase ga video ya tsebe ya go kwa medumo part one e ringing ear ona o tswa go pontsho tlhalele yena a re i normally hear Oh, I normally hear the tswee sound in my right ear only. Okay. A re yena ka mehla o phela kwa eh sound la nkgotse o nwela tswee. A re o ikwa ka mo tsebeng ya ga- ya ga- ya ya right fela. Ke sa etla ka tsebe ya right. Eh a ke re mane ke dirile part 2 ya ringing ear le lebeleleng and then ke tlo dira part three le part four ke tlo bolela ka ga o setse kwa modimo ka eh, tsebeng ya right gore e mina eng modimo ka tsebeng ya left e mina eng modimo e le gore o kwa kore sound ela e, e, e, e godimodimo e mina eng sound ga e le fase e mina eng Okay, ke sena le pontsho gape. A re, can you talk about the third eye chakra in detail in one of your videos one day when you have time? Thank you. Okay, pontsho tlhalele, ke tlo bolela ka the third eye. Eh, ntho e ke ratang go e dira ke nyako thoma ka ka di ka di ka di tsona di-chakras ka mo go semoya ka dr magabo mo e le gore ke rata gore ke tle ke bolele ka di-chakra ka mokana ga tsona ke thoma ka ya mathomothomo ya bobedi jalo le jalo until re fitlha go the third eye the third eye ke chakra ya bo ya bo ya bo six ra feletša ka chakra ya bo seven ra ba ra feletša ka chakra ya bo eight ke leboga molaetša wa gago pontsho ke tla dira ka mo o kgopelago ka gona ke tla dira ka mo kgopelang ka gona ke a o leboga and then ka fase ga video ya dilo tše eight tšeo o ka di dirago gore gore mahlatse le matlhono di tle go wena ke na le molaetša wa go tšwa go phelwane tesa yena a re i didn't have a close relationship with my father and now he has passed so when i call on my ancestors do i call on my ancestors from my father's side okay a re yena o ba sena close relationship le bopapa ba gage until bile ba tlhokofala a re ga jwale a ke re ba tlhokofetše so nyaka go tseba rona ga a bitša badimo a bolela le bona a na le badimo ba bopapa o tshwanetse a ba bitše na ka gore yena o ba sena close relationship le bopapa goba motlhomong le batho ba ka site ya bopapa ee o swanetše o ba bitše o gopile gore whether motho na le spiritual gift goba gana spiritual gift mangelo badimo ba rena from both sides of the family ba re fa protection ba re šireletša ka re ga meleko ba re šireletša ka re ga di-negative energies ebile ba re fa le, yon, le, le, le tšona di-blessings so ge o sa bitše badimo ba tšwa ka seta papago o bitša ba bommago fela go ra gore wena o dirang o furalela ba le ba bopapago le bona ba tla go furalela ge o sa ba bolediše le bona ba ka se bolele wena ge o sa ba rapele le bona ba ka se go rapele ge o sa ba nyake le bona ba ka se go nyake So, ke nako e botse ya gore wena o thome go ba close to bopapa le ge ba ntše ba, ba, ba, ba, ba sa phela o tlo ba le bona jale ka ge bona ba e tla go wena as a spirit gore ba o fe protection ba o tlišetse le di-blessings tse ba ka kgonang go tlišetša tsona ka nako nngwe ga se um fault ya gago gore papa ba se ke ba ba ka raphelo ba gago so and then wena yeo ya gorena ba se ka raphelo ba gago goba mohlongwe ne ba se close to wena ga ya tshwana gore e go tshwenye mo moyeng Yeo le yona e tlo nyaka dithapelo, gore o forgive bo papa ge ba se ba kgone go ba ka raphelo ba gago, gomme gore wena o kgone go mover on, o kgone gore o kgone go communicator le bo papa, le badimo ba go tšwa ga side ya bo papa, ba kgone go tlišetša dilo tše le gore wena wa di kgopela. Go ka kgotša le gore o na le spiritual gift sa go tšwa ka side ya bo papa, then Ge o se kgauffi le bona, o sa bolele le bona, automatically le bona ba ka se, ba ka, ba, ba ka se kgone go go bontšha kganya, ba ka se kgone go guider on your spiritual journey. Ke leboga molaetša wa gago. Okay, re ntse re sa tšwela pele. And then ke na le molaetša o e le gore o tšwa go Kate. Um, molaetša o ke o ka fase ga video ya Mofenyi, the winner for April 2022, Free Dream Translation. Yena a re, Koko Makgabo, re a Okay. A re, Koko Makgabo, re a phela le hono ka dikeletšo tša gago. Ke a o leboga Sis Kate, ke o leboga kudu. Le nna ke leboga ge le kgona gore le, le, le tše nako ya lena. Le, le ke phe nako ya gore le dule fase, le theletše tše ke di bolelago, le theletše molaetša o e le gore ke o tliša mo go lena. ke a le leboga gomme ke re modimo a le okeletše and then ka fase ga video ya ditiragalo tša letamo lasting water hamanscral ke na le message go tšwa go ben madiope yena a re i was there two or three weeks before the incident Two days after going there I dreamt of something I can't tell nje but I told the guy I went with there's people or a person there you can't see in flesh okay yena a re go na le video ke e dirile ya ntho e le gore e diragatše kwa stingwater dam um le dam la ona le kwa hammanskraal ntho gone e diragatše this year ka re january or february ka bolela ka re ke bone mo newspapeng ka bolo ka ipotsa gore e re ke shere le batho ditaba tše a kere e le gore ke be ke ntse ke eletša gore na gantšhe go ya kua madamong goba um e ka ba ledamo e ka ba noka e ka ba sejwa le jalo ka bolela ka re go nyaka ga eng e leng e leng a go nyakege eng e leng e leng a kere so yena a bolela a re wa tswa gana mola ledamong le la lasting water le la kwa hamanscral o tswa two weeks over three weeks before accident e la e diragala A re um two days after ga a seno ya kua o lorile something. A re kore o lorile ntho engwe e le gore kore ebile a kgone gore na ka tlhalosa jwang. A re mara o botse motho ntša ntša tsamaile le yena gore go na le batho goba motho ka mola letamong o e leng gore o ka se kgone go mmona ka ka mahlo ao a mabedi ka di-naked eyes tša gago ka mahlo ao a mabedi. Ee ke nnete. o ra re ke ke ke ntho ke ke badimo ba ba go bontšhitše ba go bontšhitše gore ka mola go na le monga metsi goba monga metsi o o tlile go wena mo ditorong a tla go bontšha gore yena o gona ka mola um ka mokgola ke boletseng ka gona mo videong e ka re um noko e nngwe le nngwe e na le monga yona le dithaba di na le beng ba tšona so ke poleke tše e leng gore ke di-spiritual uh, places mo e leng gore ga re ya re santse re bontšhe tlhompho ka nako nngwe kgwetse le gore re na le ntho e le gore ge e le gore go na le didamo mo gaufi le mo re dulang gona ge re fietse ka mo malapeng ya rena re tša matšhila le goba re kgorile re tša matšhila le matlakala le ra re latlhelaka kwa ledamong goba na mola gaufi le ledamo mo e le gore ka nako ngwe then go ba le moya o rwala matšhilale o latlhela ka kua letamong then re kwatiša monga meetse ka gore monga meetse wa ke thata ga a nyake tšhilafalo mo ena a dutšeng gona ene monga meetse wa tlhomphiwa ga o tsene ka metsing ya gage o se gabotse ke nyaka go le botsa gape le ntho ke ga gore gantšhi go o ka ya kwa metsing o tseba gore wena wa seleka

ke ntho e ke boleletšeng ka re ga o šilafetše ga o ye metseng re tshwanetse re tlhomphe beng ba metsi ene ka bolela ka re ka mehla go ya metsing sepela le motho e le gore ke a spiritual person o le gore o setša trainile a feditše o phela a iša batho kwa metsing o tseba di-procedure ka moka naga tšona gore le seke la tlhakela ke mathata ka gore monga metse a ka le tšea goba ka tšea o mongwe wa lena so ebile go gopetsa ntho engwe na um i think four years back sa le ka ya ke ile eh, tunneleng e nngwe ke ile go rapela so re ile e le bošego ke be ke sepela le baruti ba bangwe and then re ile gana mola mo e le re kgone go tsena ka kwa ra tunnel la re ntse re rapela re dira tse re di dirang re tlhapa jwale le jwale ka mokgwa e le wa ka ditsele tse le re be re di kry-ile and then ke gopola re tswale saturday saturday night ne le boma ten eleven twelve cause ke gopola ke re tloga kua o ka rena ke gopola re tsamaile ka boma two mare bangwe ba šale e le ntela gore bona ba šala ba ba rapela until go isa and then e be le saturday and then ya bana ke gore ge ke boe ke boa ga e be le masa a sunday and then ya ba re bile sunday sa gona ke santse ke tsamaye ke boele morago mošomong ka gore ke bereka kgole kudu le gae and then monday okay sunday sa gona ge ke fitlha mola ke berekelang gona bošego bile ke gopola ke robetše ka pela ka gore ke be ke kwa ke sa lapile and then ka re ke robetše ka masa ka masa ke re gopola ka boma six cause gantšhi o kgwetse le gore ke tsoga ka o ka ne e le bo half past five ne ke setile alarm ya ka for half past five sentse gore half past five ke tsoge ke tlhape ke kgone go ya mošomong so alarm ya ka ya lla um okay before alarm e lla ne a ke nna ke robetše ke sa ile ka boroko then ke a lora ke lora ke le gana mola ne ke le gona kwa tunnel-eng ke na le motho o mongwe gopola re be re le two or re be re le three okare ke be ke na le batho ba babedi nna ke le wa boraro. batho ba le a ke sa gopola na e be e le bomang a se ke a ke sa gopola difatlhego tša ona or ebile a se ke bone difatlhego tša ona ke na le bomang so ge re ntse re eme kua then ya ba re thoma kwa sound e nngwe e very very strong o ka re phoofolo e kgolo kgolo kgolo kgolo ka mo gare ga tunnel kore kore phoofolo yona o ka nna gore tau ya rora ka mokgwa eh, e, e, sound ya ona e bego e le ka gona and then ge re lebeletše kua then ra bona smoko se sentšhintšhintšhi kore o sort of leru leru le lentšhi o ka re le tswa ka molagare ga tunnel lerule la ka le phatlalala kore ka ra lerule la ge ke be ke lebeletše ke be ke bona a very big crocodile crocodile e kgolokgolo kudu kwena e kgolokgolokgolo gomme ge lerule la lentše le phatlalala then kwena e la le yona e thoma go transforma ya transforma ya ba motho wa monna e be le monna le gore o ba a sa le yang monna gona o ba le botsana a le very very handsome o ba pere sutu e tšhwego ka dieta tše di tšhwego ka mongatse o motšheu a tshwere envelope a e tla mola go rena a tshwere envelope yela e lentho la gore o tlo mpha envelope yela o ile a fitlha kwa go rena a tša envelope la ka letsogo la gage a mpha yone kore a itliša mo go nna go bontšha la re wa mpha ke lex ke otlolla letsogo ke santse ke tša envelope a la meyalela e ka kwata ka kwata kudu gampe because go ra gore di-blessings tšela ke be ke swantse ba ke di tshwere ka letsogo ke be ke santse ke ba ke di tshwere ka letsogo eish ya mpolaeša pelo ka re wa bona taba tša badimo dilo tša go bereka ga di tsamaišane ka re no badimo ba tla ba santse ba botse ditaba mola ka mola alarm ya lela ka mmerekong ba go nyaka okay and then mara after i think after some few months kore ka e rapediša gore e boe gape then after some few months and then ka ba le pono yela gape and then ka bona eh, a etla mo go nna and then ampha envelope yela and then uh, mola o kirile go itshwara envelope la then ka phafarega ee so ke, ke, ke rata go dumelana le wena gore noka engwe le ngwe e na le monga yona a se gore batho ga ba nke ba tsene kwa ba tlhola ba tsena ba tlhola ba eya bona lena le ile ga se le tlhagale ke anything e bad ka gore le be le le gabotse mo mmeleng wa lena ene le ile kua ka o tseba gore le tlhompha monga metsi so ba le go na le mistake o ba o dirileng ba ba ba re three of them ba ba etswa lekgone tšatši leue

mare ge e le motho fela ga a tshwana gore a re immediately a boa funeraleng a thome a consulte mo e le gore o tla personally ebile o tsena ka dumbeng ke ntho e la gore ge e le gore wa consulta o ka consulta ka phone e se ntho e la gore o sepele o ye go tsena ka dumbeng ka re go ya go tsena ka kua then o šilafatša dumba yela ka nako ngwe batho ga ba tsebe o ya kua ene ga fitlha kwa se botse le eh, monga domba gore goba ngaka e leng wena gore gape nna ke tswa di-funeraleng mara go na le di-sign tše e le gore re kgona go bona ka tsona badimo ba kgona go bontšha gore mm kua go na le bothata so ba kgona go bontšha badimo ba gago before time gore motho a tlang keno go so le so ka yena and then wa kgona go tseba gore okay ke santse ke bereke jwang ga ke a tshwana go bereka jwang

Nkare ne o itse ka se se diragalang ka nna, Modimo le badimo ba go okeletse ba go fe bophelo bo botelele ke a o leboga sestalita le nna ke leboga ge modimo le badimo ba nkopantšhitše le motho wa go tshwana le wena le ba bangwe ka moka ba e le gore ke phela ke bolela le bona ba consulta le nna ba tla ba nyaka thušo yaka le ba e le gore ba lebelela di-video tšaka ke a ba leboga because go ka nna ba tliša ke modimo le badimo ka raphelo baka modimo le badimo ke bona ba dira gore batho ba batle ba decide go tlo lebelela di-video tšaka motho a tše nako ya gage a tlogele go dialo tša bego a di dira a nne fase a theletše ke bolela le nna ke a le leboga ebile ke re modimo a le okeletše okay and then um, ka fase ga yona video yela ke sana le ke na le molaetša wa tšwa go mev docas yena a re ra leboga dr makgabo ka maele a lena a mabotse re tla emela part two ke a o leboga le nna part two e gona ke e uploadile maabane bošego ke kgopela re o itheletše and then part three le part four i think le part five di sa etla le tšona

a kere a se ke tsene dilo in details then go ba lipotšišo tše dintšha then ga e le gore ke dirile selo summary and then from there ka boa gape ka thoma ka e tsena ka details by details kore ke e petha ka piece ka piece batho ba kgona go kry-a information ka moka e ba e nyakago and then ka moka dipotšišo tše re nang le tsona re kgona go kry-a dikarabo tša tsona gona mola okay and then ke na molaetša wa tswa go easy a re thanks koko makgabo for sharing this with us this is so important to us yena a re ke a leboga eh, dr makgabo ka o shera taba tše le rena melaetše ke e bohlokwa go rena ke a o leboga easy and ebile modimo a okeletše and then ke na molaetša o tšwa go renolda sefoka yena re gogo re kgopela o re direle di-video ka di-meaning ya go rethetha ga mahlo okay go rethetha o bolela ka eh, ba re keng go thibetha ga leihlo ke a leboga okay go thibetha ga leihlo it has got nothing to do with spiritual gift go thibetha ga leihlo ke ntho ela ya gore um kore go thibetha ga leihlo go tshwana le go tlhotlhonya ka mogare ga ga ntho e ka mogare ga ga seatla e gona batho ba e le gore ge ge ba thiba thiba mahlo dilo tša bona di a diragala gona ba e le gore mahlo bona thiba thiba a di diragale a kere mara maybe e ka kore e kere it does not it does not have something to do with spiritual gift ke ra gore ntho e ka dirala anyone e le gore le spiritual gift ga ana sona and ebile go thebetha leitlho does not mean gore motho o na le spiritual gift ke ele ya gore ge leitlho la le thebetha ka godimo go raya gore go tlo ba le moyeng ka gae goba o tlo kopana le motho e le gore ke kgale o sa mmone goba ebile o sa tlo thaba lo tse dibotse di etla ka rapholo wa mo e le gore o sa tlo thaba ke yone ya litlho la go thibetha ka godimo ge litlho le thibetha ka fase then ke ntho e la gore o sa tlo nyama go na le ntho e mpe tlo dirala e ka no ba leho mme bo tlo ba le samona tlo tlhokofala mo e le gore o tlo kwa botlhoko wa lla goba go na ntho e tlo diragalang ka rapholo ba gayo e le gore sa tlo dira gore o lle mare ke tlatla ke dira video ka yona ka tsona mokana ga tsone and then go ba le le ya seatla gore ge seatla sa gago se se thebetha ka mogare se tlhotlhonya e le seatla sa ka go right go ra gore go na le motho o tlo kopanang le yena ge se ka eh, tlhotlhonya ka mo go left go ra gore o tlo amogela tšhelete so nna di a ntiragalela dilo tšeo ge e le tlhola ka thebetha ka godimo a ine gore um good things di etla goba ke tlo kwa ditaba tše dibotse ge le ka thebetha ka fase ke setse ke tseba gore lehu goba ebile ke tlo nyama ke tlo kwa bohloko-hloko-hloko-hloko ba mafelele go na ntho yo diragalang ene ke tlo kwa bohloko then immediately ke thoma go rapela ke thoma go rapela ke thoma go rapela gore ntho ele ya sekaba ya diragala so ge ke se ke rapele yo diragala ka nnete and then ya ya seatla le yona ke a tseba gore ge seatla sa ka se ka tlhotlhonya ka moo e, le go ka ba jwang kapa jwang ko ba le tšhelete ge se ka no tlhotlhonya fela ke kry-a tšhelete and ebile ke kgona go ba le like badimo ba kgona go mpontšha even before tšhelete eo ke e kry-a gore na tšhelete eo e tla ba e tswa go mang ke bokae and tšhelete eo ke ya o e kry-a o e kry-a exactly ka mokgwa nna ke ile e gorileng ka gona and ke tlo e fa ke yena motho one o la badimo ba mpontšhe gore ke yena a tlo mphang tšhelete eo so and then e tshwana le la ya maiba a ke ra tsa re ba setse re gola kgotsa ge lebale le tee le fofa mo godimo tla kwa ba re ke one for sorry go bona lebale le tse gora re something bad is tlo diragala goba o sa tlo nyama ge e le maeba a mabedi ke di-two for happy gora o sa tlo thaba so le nna ge ke be ke gola di be di a ba ntiragalela ntho ya maeba e be e ntiragalela ge nka bona one ke a tseba gore go tlhaga eng two ke a tseba gore go tlhaga eng three ke a tseba gore go tlhaga eng then a kry go na le tšengwe tse e le goreng ke dilo tša tlhago tše e le gore um badimo ba rena ba gotše e leng dilo ka mokgwa e le gore ba phela ka gona and then gwa ba dilo tše e leng gore ge o ka believer mo go tšona then obviously wa di šala morago ke nnete o tlo di bona gore ke nnete di a diragala mara o ka kgotse e le gore ga o believe mo go tšona ebile ga o di šale morago then o ka se tsebe gore dilo tšeo di a diragala ka nnete akere mm.

o tla hwetša ke e nyaka ntho ya gona ke sa e kry-e bjale if i'm experiencing everything empa a ke so be le division does it mean nako e tla tla okay it's fine a ke rane spiritual gift se sepela step by step spiritual gift se sepela step by step yes motho o kgona ba le spiritual gift mara kgotse e le gore ga se o tlhoe ba le divisions a kere Gantši batho ba ba le division ke batho ba go ka kgotša maena le the prophetic calling goba bona badimo ba le ba abalosi a kere so motho o kgona go gola ba be ene o mogolo a sa tse gore ene o na le gift eke uh, okay but, and then gore gift e ke gore division tsela di bulege re thuša le ke eng go rapela mola

way before nka ba ka tseba ke ntse ke tsa gore ke na le seprofeta mara way before nka tla ka phethela seprofeta ebile before ebile nka tla ka phethela badimo ba mankuni le ba mandao so already ne ke kgona go bona division ke ka mokgwa e le gore le motho a santse a nthwasiše ba mpontšhe yena e seng ka toro ba mpontšhe yena ka vision so ya ra ntela gore e nako e sa e sa etla ya gore o tlo kgone o ba le division a kere so o se ka fela pelo ntho e le gore gantšhi e ba more active a kere ga motho ena a spiritual gift ke ditoro ditoro um o kgona go ba tsone ebile o sa lone monnyane e le go kgona go gopola toro tsa gona o tse o sa gola then di ba gona gantšhi le gantšhi toro tsela and then tša go bontšha badimo ba bolelana kudu ka ditoro a kere and then intuition le yone ke ntho e nngwe e le gore e ba more active kudu kore ditoro le, le, le, le, le intuition ke tsona dilo tša mathomathomo tše e le gore di tlo bereka kudu ka re ga bokara ga spiritual gift sa gago tša tshwane division di tla e setse le kgale mo e leng gore ebile le division le ge e setse di tlile moya o bulegile division ka nako e ntšha se ntho e le gore o ka e bona every oba e ka o diragalela every day mara toro e kgona go ba gona every day toro motho o kgona go lora even three times or five times a day mosegare wa potuma wa patlama mola ba go bontšha something bošego wa robala ba go bontšha something wa phafarega wa toilet wa bo wa robala gape ba go bontšha something so and then intuition yona e phela e le active e phela e le active go o sepela mo pateng go na le anything badimo ba nyako go bontšhang yona ba go botša goba something se o diragala ba go botša ka sepitinyana ka ka ka ka intuition intuition gore ke nka no ke the most active one gwa tswelela eh, ditoro so division ke tšele gore di tlo no tla kgafetša kgafetša division tlo no tla kgafetša kgafetša go se tlhwe ba le division ebile o se ka ba wa bona o ka re wena ga ona spiritual gift or motlho mongwe wa nyatša badimo ba gago di sa yetla le batho ba le um ba setse ba bereka as baprofeta a ba nape division tšela ko ra nna pe go ne go na le ba e le gore di kgona go ba gona especially motho e le o bereka kudu ka seprofeto sela fela a kere di ba gona kgafetša kgafetša mara division tšela gore di be gona kgafetša kgafetša le wena go na le mmereko o swantse gore o dire as a spiritual person goba as motho fela ntho ya mathomo ka mokgole ke phela ke bolela taba ya dijo ke re um a re lekeng go ja dijo tša maleba re se ke ra ja dijo tšelo di tswalela moya di-chakras tša rena santse di phele di bulegile ge di-chakras di le bulegile di le balanced and then re kgona go kry-a division re kgona go kry-a melaetša go tswa mangelo a rena re phela re di a cleanseng motho wa phela ka cleanseng moya o division di ba gona kgafetša kgafetša go na batho ba e le gore

di butše fela ke nthwela gore o phela ka cleansing because batho ba le batho e le gore ba ba ba cleansa mebele ya bona kgafetša kgafetše ke ntho e ba e dirang kerekeng ya bona ebile ba e tlwaetše so go fe le gore motho e le gore wena o phela ka go ke cleansa mmele wa wa ba gabotse wa ja the right food wa rapela wa bolela le mangwele a gago then division tšela di kgona go bulega ka pela so but ge di sa bule ka pela o se ka fela pelo go ra gore badimo ba tseba ntho e nngwe le nngwe bona ba tseba gore ba dira dilo step by step ba dira dilo ge dilo di le right and then kone e le gore division tsela di tla bulega okay ke na le um message wa tswa go okay um ke leboga message wa gago sesekoketso ke leboga message wa gago and then ke nane ka fase ga video ya tsebe ya kwa medumo part one e rengeng e ke na le video tswa go martha shilwane a re this video just make me question so much about my encounters most that i thought were evil entities with the voices through segateledi and the cricket sound is a nice i hear every day okay ke leboga mole a re eh, video yeki um e modiri kore o kore go na dilo tše dintši e le gore um matha shilwane o, o, o kopane le tšona mo e le gore dilo di be di diragala a ekwa tšona di-sound di, di jacki and then a ekwa tšona di-voices jacki and then ebile ebile di a tshwara le ke segateletše yena o ba nagana gore maybe ke ke di-voice tša di-entities di negative energy dipoko di, di, um madimoni jalo le jalo a kere a sa tsebe gore e go na le di-voice tša badimo akere and then ebile le yona sound e kea o kgotse kare e e, e, e cricket sound like o kgotse la e la ka mokgono o kgotse kare di di tsereng tserenyana so e na le go dira yona ka nako ngwe tla ile ya tsi jalo le jalo akere so a re ena ba sa tsebe ena bona na re ke di negative energy bona na re ke madimoni no ga se madimoni mola wa kwa those um sound eo e tee sound le ke boletseng ka yona including e kedi cricket then ke ntho e la go bontšha gore o na le badimo ba abalosi akere and then mara o checke video ke e dirileng mabane mo e leng gore okay video la ne le ya ne ke bolela ka um ke story time ke le botša taba ya um story se sengwe se e le gore ke kwele ka sona ke se badile um ga se se diragale mo south africa ke story se se diragatšeng america um botse story lebitso la sona ke the bell witch haunting the bell witch haunting but nna ke no re ge ke se ge ke beya heading ka nongwala ka no ka no re eh ditaba tša ga bell eh a kere ke no e beya soe eh, tša ka lelapeng la ga bell a ke tšhabile tlhola ke ngola gore eh ditaba tša moloi wa ga bell a bone ke tšhabile tlhola ke e beya soe and then ka mokgwa ke beileng ka gona a kere so um ke ke rata go theletša di di di video goba ke bale di story tše tša di haunted houses

e le di-voice tša di maybe e le di-poltergist e le di um di di di any other spirit e le di-entities e le di-demons so mane ka re ga video le ke e dirile ene ke ya ditaba tša ka lelapeng la ga bell a kere ke go na mo ke tlhalositseng a kere ke botša batho ke re living careful ge le kwa medumo yeowe goba le ka gana mola um go part two ya ringing ear ke boletse gore le be careful motho a be careful motho a thoma kwa this sounds go botlhokwa gore a sepela a yo consulta o ka ya moprofeteng wa gago o ka ya ngakeng ya gago o ka ya go a medium ba go botsa nako diragala eng o be sure ya gore ke mangwele a gago ka gore di-poltergeist di-demons ke di entities tše e le gore di kgona go change di voice di kgona go mimica goba go okišetša batho ba bangwe e kgona go ke change motho ya ema mo pele ga gago e ketirile o mongwe o ka re ko mongwe wa di-ancestors tša gago go se sewe e kgona go tla go wena e goba ya bolela ka voice ya motho o mo itseng ebile e, e, e kgona go tla e bolela ka voice ya motho e le gore o sa phela mohlomongwe boletse bomma ba sa phela e tle go wena wena o robetše mola bošego mola then e bolele mola e bo ka re ke bomma go ba go bitša goba o kwe e o goelela and o re o theletša voice la kore marape voice ke ya bomma go yo ba checka ka more bomma ba gona wena o tseba ba ile mmerekong mara o ba kwele gore ba o goeletše ya ba gore ga se bona ke yona ntho enela so go nyaka gore go botlhokwa gore o ye o checke o kgonthišiše ka baka la gore go ka kgotsa e le gore and then e, e, e ya tla e dira those sounds ya go bitša wena wa araba or ya kokota o bula lebati then ka mokgono ba reng um wena o bula lebati la to the other world o bula a portal to the spiritual realm mo e leng gore o tla thoma go tla dilo tse le gore ga se dilo tse dibotse um portal ke mo e leng gore um ke mo e le gore ke poleke mo e le gore go dula ke the demons di-poltergeist di-spirit tsela tša go tšhoša ka mokana tšona tsela tše e le gore ge di ge di ge di tlile ka ra bophelo ba gago di ya go processa tša go dira tša go diriša dilo tše dimpe tša go attacka tša go betha tša go dira dilo tše ka moka na tšona um ke rata go lebelela le movie ke ya batho ba e le gore ba ba ba possessed ke rata go lebelela movie ke ya ya di e ba e bitsang um exorcism ke rata go e lebelela because um ke ipotsa gore re tshwanetse re learne from those things gore gore nako nngwe gore o phele bophelo bo e le gore modimo wa bonyaka go botlhokwa gore nko fele o lebelela ba le le gore ga ba phele bophelo bola mo e leng gore ba kgona go bula mabati a tsone di-negative energy then o bone gore na ge ba butse mabati sathane a tsene ka ra maphelo a bona go diragalang ka bona o bone gore na batho ba le ba tla išega jwang ka mo o tla bona kore o tlo tšhoga mo e le gore o tla ipotsa gore ei nka sa nna nka se dire dibe nka se dumele sathana e tla ka ra phelo baka ga ke nyako o tlo tla išega go tshwana le ena motho ola so that's why ke rata gore ke di lebelele ke rata go learna from tsona so that's why ebile ke rata gore ge ke le nne ke ke batho ba bangwe ke ba sherele gore mare guys la di bona dilo tse di so mara a fa la di bona mara o ne batho bangwe motho wa se tsa lebeletse movie a ke rona le movie e le gore it's just a movie motho o no tlala ke idea ngwala fase mara go na le movie e leng gore ke di-true stories so yene ya di-true stories, true stories ke e rata kudu because e mpotsa ka dilo tse le gore di diragetse ka nnete and e kgona go bona ka mokgwa le gore motho la o tla išegile ka gona so go setse le gore go na le anything e diragalang ka raphelo ba gago make sure ya gore o consult o se ka kgotsa o e kwa di-sound mo godimo ga ntlo o e kwa mabati a bulega Wa re koko magaburu le go ekwa di sound ke badimo ba gago ga o sure e ka ba bathakathi e ka ba eh tsona dipoko goba tsona di demons goba anything so make sure ya gore eh wa wa tsamaya wa check gore na dilo tša ka lapeng la di ga botse na wena o ga botse na then wa tsara go o thekgile motse wa gago le o ka kwa any sound and o tsara wena o na le spiritual gift then wa tsara ga ona le tshogo ene gobane e tla ba e le badimo ba gago ebile letšhogo le ka se be gona automatically o tlo no tseba no rae ke ke mangweloi aka ke mangweloi aka so o tlo no tseba automatically mara mo e le gore ntho gona a se nto e botse o tlo kwa ka meriri ya tlhogo ya gago e thoma go emelela o ka re meriri tšhaba mo tlhogong then o tsebe gore mo ntho e ke e bonang ebile ebile before e bona ntho ya gona meriri ele yo thoma ka go emelela wa tseba immediately gore ntho e ke tlo e bonang ke ntho ya go tshoša ke bile le di-experiences tše e le gore ke kgone go bona dipoko ka matlho ka mabedi e le bošego and ke tlo bolela um ke tlo dia video ka tsona then ka tlhalosa le di-feelings ka mokgwa le gore ke ile ka feela ka gona a kere then gore o kgone go tswara okay ge ke bona ntho e le gore ke ntho ya tshwana sepoko gantši o tlo kwa so le wena then automatically o tlo tswara a sela spirit a sa badimo baka yela ke ke ke ke sepoko nthwela e ke e bone goba nthwela e tsening ka mo ntlong ke sepoko yela ga se badimo ba ka then ke tlo ke tlo tlhalosa ka mokgwa le gore ke- ke- ke fetše ka gona le batho ba e le gore motlhoma ka ba ba ile ba di bona ke tlo ba kgopela le bona gore ba commente mo ke then ba kgone gore botsa rona bona ba motho a ka ba bone jwang then ke tše comment yela ke e shere le batho ba bangwe and then ke bile le experience tše e le gore ke kgonne go fila um letšotshwane le dipoko e le mosegare during the day then ke a ke kgona go kwa gore okay se eme kua ke kgona go kwa gore se etla se tla mo go nna ke kgona go kwa gore ebile se mo gaufi le nna ke tlo le botsa ka dilo tse dingwe tse le tsona ke ile ka di-experience ke tlo dira di-video ka tsona and then gore le kgone go kuša gore gore o tsebe rona eh, like eh, as a spiritual gifted person a ke re go na le tsona di-class di-four class tsela ke boletse ka tsona last ke ke dira video ka tsona gabotse a se ke dira video ka tsona gabotse di-four class ke class sentience clairaudience claircognizance um okay clairvoyance ke tše four mm. ne ke lebetše yengwe a le ko ebile ke tshega ne ke lebetše yengwe okay and then dilo tsela ke di-senses kore ke dikwe tša mmele a kere go e na le tsona then go e na le anything e le gore ga e nyake go ba sento e botse goba ntho e nngwe e kotsi gona ka mo room yo o leng ka gona o tlo e feela ntho gona ge e le gore ntho ya gona e ka dira di-sound o ka ekwa jalo le jalo o tlo fila automatical then re tlo bolela ka tsona then ko kgone o tlhalosa gona dilo tse go di fila o tlo di fila jwang okay um ke leboga molaetša wa gago sesmatha and then e ka ba le molaetša wa tswa go mamosedi moikwatlhai yena ke a leboga koko mmagabu le nna ke a o leboga sesi yaka ke leboga lerato ke leboga support ke leboga everything and then ke na le molaetša wa tswa go nomtibelo lekana a re thank thanks so much my god richly bless you okay re ke bole gape thank you so much may god richly bless you thank you le nna ke a o leboga le wena modimo a okeletše a o dire ka go loka and then ke namela tšwa go tšwa go mahlatse makobela a re amen amen amen le nna ke re amen mo go wena modimo a okeletše ke na le molaetša wa tswa go tumi tloo manoko yena re thokoza thokoza thokoza le nna ke re modimo a okeletše le nna ke a o leboga tumi ke na le molaetša wa tswa go sadiki cafas tili leli either tili leli or tili heli something like that a re thokoza gogo re kgopela okay e reng ko baleng pele ke tla kgona go balela godimo okay a re thokoza gogo re kgopela go tseba the difference between mandao le manzunza spirit okay um sadiki cafas buti sadiki buti cafas go na le video e le re sa le ka e dira Ke last year, a se kgale. Ke kgopela re o e lebelele. E, e bitšwa, lebitso la yona ke Mehuta Dimpho tša Semoya. Mo e le gore ka re ke boletše ka five different kinds of spiritual gift. And then ke boletše ka Mandao, ka bolela ka Manzunza, ka bolela ka Manguni, ka bolela ka Balozi, ka bolela ka Basithuni. Ke boletše ka bona ka mokana ga bona. Ke kgopela re checke video yela, gomme e tlo go laetša, o tlo tseba the difference between um dimpho tšeo tša semoya okay um ke tšona tše ke le tshwaretšego tšona le kgone and then ke tla gapeletša gore ke ka moragonyana ke di video ngwe gape mo e le gore ke tla ba ke araba more questions goba re itire go sasa ke a le leboga ke leboga kore ka moka lena ke a le leboga lena le tšere nako le itšheletša di-video tšaka la tša nako ya commenta la tša nako ya go shera tše le sherang eh, dilo tše e le gore le ratile gore le di-share di-experiences tša lena ke a di leboga ka gore ka moka na rena le rena re a lena we learn from each other ka mehla a gona motho a tsebang kudu go feta ba bangwe ka moka na rena nna nka tseba se wena wa tseba sela o le mongwe a tseba sela mara ge re shera ka moka na rena ke ka tsela e le gore re kore re gale re gare re a gola re a builder re builder naga ya rena re builder lefase la rena le ya godimo ka mokgwa e le gore le nyaka ka gona badimo ba rile rutang bana le taola le senatso badimo ke a le leboga